Yn chwaraewr rygbi, yn ddiddanwr, yn arwr, gwladgarwr, tad a gŵr. Heb os, mae Reig Ryfel, neu Graf, yn gymeriad fydd yn parhau yn hanes Cymru am flynyddoedd i ddod. A ddo, ym Mharc y Scarlets fe ddaeth canodd at ei gily mewn cinio cofio I nodi union ddeng mlynedd ers colli y cawr o fynydd y garreg. Dwi'n cofio fe'n dod i, i'r straden, cwrtyn bach ifanc, y doi naw oed yn efe, a ethon ni'n agos iawn ar un waith, chi'n bod, uh, hynte wedi cael ei fagu yn mynydd y garreg, a finne o fentre fan cyfelyn yn efe. Oedd y ddawn dy fe i codi calon pobl. Andy, wel, mae hwnna'n ddawn special, ond oedd e'n neud e mor naturiol, A mae 'di bod yn golled fawr ond ar yr un pryd, ti'n bod, neis i gofio fe hefyd yndyw e? Ray was the greatest ambassador for West Wales, the Welsh language, and to the joy of life itself. Nes i weithio efo Grafs llawer o flynyddoedd yn ôl, a wedyn wrth gwrs o'n i'n cefnogi'r Scarlets, a wedyn o'n i'n dod lawr, o'n i'n byw yn Bontfaen ar, ar y pryd, o'n i'n aros ambell waith efo Grafs ar y mynydd, a wedyn symudon ni lawr i Bentre Langaredig. So dyna'r cysylltiad efo fi, t'od, Grafs oedd yn gyfrifol i ddod a fi lawr yma. Roedd Graf yn jyst dyn hyfryd, hyfryd, gyda calon massive. He touched everybody's hearts and it's a massive privilege i fod yma heddiw. Ni gyd yma oherwydd Ray. A beth sy'n dda yw bod nhw wedi troi'r cariad 'na at berson reid rafel yn ffordd i godi arian at achosion da, a mae'n un wych o beth. Ers sefydlu Ymddiriedolaeth Reig Ryfel ddegawd yn ôl, yn ystod y cinio, cyhoeddwyd bod yr elusen wedi codi'r swm anhygol o dros filiwn o bunnau. Yr unfed ar ddeg ar hugain o Hydre, dyddiad sydd yn golygu tipyn inni o safbwynt tristwch a dedwyddwch. Fe ofynnwyd i mi ddod, ac o'n i'n falch iawn i ddod, fe ofynnes i faint o bobl fydde 'ma, a roedd 'na gan brint ar yr e-bost yn dweud 70, 700 oedd y rif oedd i fod ar yr e-bost, ac felly gef bach o sioc, ond sioc yr ochr ore', agos dwi'n meddwl bod presenoldeb bobl yn dweud rhywbeth pwysig.

We've enjoyed his company over the years. You couldn't fail to like him. That's the way he was. And he'd always give 100%, no matter what he did, drinking or playing. Ond chwarae cerddoriaeth yw digwyddiad sy'n benna aros yn y cof i'r llewod hyn. Graf, uh, had a David Yuan tape on the whole way. We drove everybody mad. Oedd yn chwarae'r cynnion yn y buses nes oedd lot o'r lleill wedi cael llon fola arna i.

Mae'n anhygoel yr ymateb sydd wedi bod, mae yn wych. A ffaith nawr, ni wedi croesi miliwn o bunnau, wel, ni ar ben yn digon, a gobeithio gallwn ni fynd mlaen o'r gwaith da. Ni eisiau mor brawd o dad, a ni mor brawd o beth mae'r Elusen wedi cyflawn ni dros y dair mlynedd diwetha. Ie, ni sy'n ni ar ben yn digon, fel, fel plant, iddo fe. Gobeithio, ni fe jyst cario mlaen, pwy ŵyr beth ddigwyddith yn y dyfodol. Mae'n gwbl hael iawn i gael yn, yn Gorllewin Cymru. Mae rhaid fi weud, a mae'r cefnogaeth ni wedi cael heb ei ail. Dewch fawr o'r mynyddoedd a lan o'r dyffrynnoedd i'w... Graf oedd Graf, dyna'i gryfder. O dwi'n iawn! Dyna oedd ei bryder. Ond daw sŵn, medd Duw oes êr. Graf o hyd, graf a'i hyder. Os dych chi'n rhyw storis amdano graf, falle un Na, dwi ddim, dim bydden ni moyn gweud. Fi'n siŵr bod e, mae yna rywle yn edrych lawr arno ni, a fi'n si- fi'n siŵr bod lle, wel, be sy'n digwydd lan llofft a pwy sydd 'da fe, fi ddim yn gwybod, ond fi'n siŵr mae eitha dipyn o commotion os ydyn ni'n nabod graf. If you had one word to describe Graf, what would it be? Gentleman, gentleman, that's it. Unique. Special. Oedd e'n bosib ymnadw, dim dim ond i, i rygbi yn Lanelli a Cymru, ond i, i Cymru yn gyfan, fel gwmyn o gymeriad oedd e.